Ond mae bore yma hefyd yn gyfle i gyflwyno i chi a tynnu'ch sylw at maniffesto'r mentre ar gyfer etholiad Senedd Cymru y flwyddyn nesa, um, a'r cyfle gwerthfawr iawn sydd gyda ni um, i ddod â rhai o'n um, syniadau, i'r galwadau, blaenoriaethau mwy yn ni at ei gilydd i gyflwyno mewn ffordd cryno a ffeithiol i um, amrywiaeth o bleidiau gwleidyddol. Um, felly mae, mae bore yma hefyd yn, yn gyfle sydyn iawn i gyflwyno'r um, manifesto i chi um, a hefyd falle prif blaenoriaethau sy'n ymddangos um, yn y ddogfen. Y bwriad wedyn dros yr wythnosau nesaf, fel o'n i'n sôn, ac yn y flwyddyn newydd, bydde cyflwyno a thrafod rhai o galwadau um, y mentre i gynrychiolwyr pleidiau gwleidyddol amrywiol. Um, a falle jyst i bwysleisio, mae'r galwadau sydd yn um, yr adnodd yma um, wedi dod gan brif swyddogion, um, gan Pwyllgor Gweithredol Mentref Cymru, Yym, a rhai o'n cyfarwyddwyr hefyd, yym, wrth i ni drafod falle beth yw'n blaenoriaethau ni dros y blynyddoedd nesa'. A a ma' falle cynhyrchu a chyflwyno yym y ddogfen yn gam pwysig ymlaen, a falle tro cynta' i ni fel rhwydwaith i gyflwyno'r galwade penodol yma yym yn y ffordd hyn, yym ar draws falle'r pyncie yym sy'n berthnasol i'n gwaith yym amrywiol ni.

i gyflwyno falle'r prif elfennau i'r ddogfen, yym fel o'n i'n gweud, sy'n adlewyrchu'r trafodaethau sydd wedi bod yn genedlaethol, um, falle fydd rhai ohonoch chi'n cofio nôl yn ein gynhadledd diwetha yng Nghaerfyrddin, nifer o'r um, elfennau sydd yn y ddogfen yma yn deillio o'r trafodaethau um, yn y gynhadledd honno, ond hefyd dros y misoedd diwetha, wrth bod ni'n cwrdd yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, nifer o themâu um, yn codi ac awydd i bwysleisio um, y themâu hynny. Felly fe welwch chi wrth bod ni'n mynd trwy'r cyflwyniad yn sydyn nawr fod y ddogfen yn ffocysu ar cysylltiad cryf rhwng y Gymraeg, y gymuned a'r economi, um, themâu sy'n cloriannu gwaith y mentre yn, yn drawiadol iawn um, a ewn ni falle trwy'r brif um, elfennau um, nawr. Felly mae um, Marged gobeithio mynd i um, rhannu ei sgrin hi gyda chi. Fel bod chi'n gallu gweld wedyn um, y prif elfennau o fewn um, y ddogfen fyddwn ni'n ni cyflwyno wedyn i um, i fudiadau eraill ond i nifer o, o bleidiau gwleidyddol hefyd. Felly yn gryno, um, fel o'n i'n cyfeirio, falle'r thema neu'r elfen cyntaf um, yw uh, y Gymraeg, a ni jyst eisiau gwirio bod pawb yn gallu gweld um, y sgrin ac yn gweld sleid cyntaf um, y cyflwyniad. Pawb yn gweld yn iawn? Iawn, felly os symudwn ni ymlaen te um, i falle yr elfennau cyntaf o dan um, y thema cyntaf yma'r Gymraeg, um, a fe fydd nifer ohonoch chi wedi cymryd rhan mewn trafodaethau dros y misoedd diwetha o safbwynt pwysigrwydd technoleg a'r cyfryngau um, a'r ffordd mae'r mae mentre wedi addasu'n gyflym iawn um, i'r alwad am cyfleoedd um, i gymryd rhan trwy Gymru Gymraeg um, yn ystod gweithgaredde digidol, a beth mae'r gwaith yna wedi tanlinellu yw'r angen am fuddsoddiad pellach i ddatblygu'r Gymraeg um, yn y maes yma, um, a bod ni falle fel rhwydwaith o fentre iaith um, yn gweld cyfleoedd pwysig iawn falle dros y misoedd a'r blynyddoedd nesa' i fod yn arwain ar cynyddu'r defnydd o fewn technoleg digidol yym o fewn ein cymunede yym lleol ni. Felly hynny'n un o'n galwade yym o fewn y thema yma a fyddwn ni hoffi trafod ymhellach gyda yym gwleidyddion a gweinidogion presennol hefyd. Ac o dan y thema yma hefyd, um, bod ni'n awyddus iawn i gefnogi'r ymgyrch i ddatganoli darlledu hefyd. Felly, y, y brif um, pwyntiau fyna o dan um, technoleg a'r cyfryngau. Um, a falle hefyd i bwysleisio o fewn y ddogfen ei hun, byddwch chi gyd yn derbyn dros y diwrnodau nesaf, um, mae yna llawer mwy o fanylder y gwmpas y pwyntiau yma ac enghreifftiau mwy manol hefyd o'r ffordd mae mentra wedi cyfrannu a trai o'r themau yma. Ond o'n i hefyd yn awyddus bod ni'n gallu cyflwyno ein prif galwad yn ni mewn ffordd clir a chryno uh, sy'n gwneud i'n eitha hawdd i weinidogion a gwleidyddion i weld yn gyflym iawn beth yw ein galwad yn ni. Felly, o dan um, thema'r Gymraeg hefyd, mae galwadau gyda ni o safbwynt um, byd addysg, um, ac yn, yn sicr falle blaenoriaeth cyntaf yna yw um, bod modd i unrhyw deulu um, yng Nghymru fanteisio ar addysg cyfrwng Cymraeg, um, a bod hefyd y gefnogaeth angenrheidiol yna i rieni, um, yn enwedig falle rhieni sydd ddim yn, yn siarad Cymraeg yn rhugl neu sydd ddim yn siarad Cymraeg o gwbl. Yym, a falle yn, yn dilyn y pwynt yna bod unrhyw heriau neu rhwystrau um, o safbwynt trafnidiaeth a um, heriau pellach um, hefyd yn, yn cael ystyriaeth um, er mwyn sicrhau bod addysg Gymraeg ar gael i bawb. Um, mae tipyn o drafod wedi bod dros y mis o diwetha hefyd ynglyn â phwysigrwydd um, lle hanes Cymru o fewn um, cwricwlwm ysgolion um, a fan hyn mae'r mentre yn, yn, yn cefnogi hynny um, ac yn cefnogi datblygiadau o safbwynt cefnogi athrawon um, i fod yn hyderus um, wrth ddysgu um, hanes Cymru hefyd a hanes lleol yn ei ysgolion. O ran wedyn, um, falle gweithlu o fewn, o fewn addysg, um, bod ni'n awyddus iawn i weld um, cyngor gyrfa penodol o safbwynt cyfleoedd um, i ddilyn gyrfa o fewn um, y sector addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, um, a hefyd falle i gefnogi hynny bod canon penodol wedyn o lefydd ar gyrsiau gradd um, ar draws Prifysgolion Cymru ar gyfer siaradwyr Cymraeg, fel bod ni yn gweld um, mwy o athrawon yn, yn gallu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg um, a bod y gweithlu yna'n cael y cefnogaeth angenrheidiol i wneud hynny. Iawn, os symudwn ni ymlaen um, i safonau'r Gymraeg felly, um, a llawer o'r mentre um, yn trafod um, dros yr haf um, pryderon yn, ynghylch um, y ffordd mae'r safonau yn gweithredu ar hyn o bryd, um, a felly fan hyn mae yna alwad i ymestyn y safonau hynny fel bod ni'n gweld um, y safon yn gweithio yn y ffordd mwyaf effeithiol posib wedyn. Iawn, felly yym y thema cynta' fel o'n i'n gweud oedd y y Gymraeg, felly'r ail thema yym o fewn yym y ddogfen yw y gymuned yym sy'n hollol greiddiol yn amlwg i'r ffordd 'yn ni'n gweithredu yym o lawr gwlad gyda pwyllgore a byrddau rheoli yym yn cael eu yym datblygu a'u rheoli gan gan bobl leol, felly ma' unrhyw datblygu o fewn y gymuned yn amlwg yn hollol allweddol i'n gwaith ni. Felly os edrychwn ni um, ar rhai o'r ofenod dan y thema yna a cynllunio yn gyntaf um, a falle tipyn o sylw wedi bod um, i'r maes yma yn, yn ddiweddar iawn um, a felly dyna pan mae yna alwad fan hyn ar gyfer asesiadau effaith iaith annibynnol um, wrth bod ni'n gweld um, datblygiadau newydd um, yn ein cymunedau. Um, a hefyd falle yn, yn arbennig yn ystod y cyfnod um, lle mae um, hunan nesu wedi bod um, a cymunedau o fewn um, cyfnodau clo, llawer o sylw falle i'r farchnad dau um, a galwad fan hyn bod awdurdodau lleol um, am mwy o rymoedd er mwyn rheoli'r farchnad dau um, leol, um, er mwyn diogelu cymunedau cyfrwng Cymraeg wedyn. Um, a falle ochr yn ochr â hynny bod na um, gyfleoedd i ddeddfu er mwyn warchod um, enwau Cymraeg lleol um, yn sgil datblygiadau newydd um, a hefyd gwarchod trai sydd wedi bod yn ein cymunedau am, am gyfnodau hir. Os symudwn ni ymlaen felly at um, y Deddf Llesgi yn Cenedlaethau'r Dyfodol a rhaglenni um, trechu tlodi um, eraill hefyd. Uh, tipyn o drafod y misgymentri wedi bod um, falle cyn, um, cyn cyfnod Covid hefyd ynglyn â yn pryderon ni bod y Gymraeg ddim yn cael digon o sylw o fewn y ddeddf. Um, neu hefyd bod awdurdodau lleol ac adrannau Lywodraeth Cymru ddim yn deall um, cyfrifoldeb yym cyrff o safbwynt yy diogelu'r Gymraeg yym a hefyd pwysleisio bod y Gymraeg yn thema ar draws y ddeddf. Felly yym bod ni'n awyddus iawn i weld yym y Gymraeg yn llawer mwy amlwg o fewn datblygiadau lleol yng nghyswllt â'r ddeddf. Yym a hefyd mae profiadau sylweddol iawn gan y mentre o weithio'n lleol yng nghyswllt y ddeddf ond hefyd â rhaglenni trechu tlodi eraill ac yn gweld yn gynyddol eto bod y Gymraeg ddim yn cael digon o sylw o fewn y rhaglenni neu bod dim digon o gynllunio strategol i sicrhau bod darpariaethau a gwasanaethau cyfrwng Cymraeg yn datblygu um, yn ddigonol o fewn rhaglenni trechu tlodi um, megis Dechrau'n Deg um, a, a rhaglenni eraill. Felly y mentrau awyddus iawn i drafod ymhellach sut um, i ni'n dod dros y sefyllfa yna, ond hefyd cael sicrhad y bydd awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru yn, yn cefnogi yr alwad yna i gryfhau um, status y Gymraeg o fewn rhaglenni ar ddeddf hynny. Os ymwyd yn ymlaen wedyn te at um, y thema olaf, sef yr economi leol, um, a fel o'n i'n gweud ar y dechrau, um, Mae, mae'r ddogfen yma yn, yn ceisio pwysleisio y cysylltiad cryf rhwng, rhwng y themau yma i gyd, um, a nifer o'r mentre um, yn gwneud gwaith sylweddol o safbwynt cefnogi'r economi leol a datblygu um, gweithluoedd cyfrwng Cymraeg hefyd. Felly Um, Mae'r maes yma'n yn bwysig iawn er mwyn pwysleisio bod yr elfen yma o'n gwaith ni wedi datblygu'n sylweddol dros y blynyddoedd diwetha um, hefyd. Felly os edrychwn ni ar falle'r pwynt cyntaf sef y marchnad lafur, pwnc sydd wedi bod yn, yn um, yn bwnc trafod ceson i ni fel mentor dros y blynyddoedd diwetha, um, a falle awydd a, a draws y rhwydwaith i weld y maes yma'n datblygu ymhellach. Um, a falle i chi gyd yn cofio trafodaethau eitha diweddar o ran ein hawdd i gael rhwydwaith y swyddogion mentor cymdeithasol er mwyn cefnogi gweithleoedd cyfrwng Cymraeg newydd a galluogi um, y mentre iaith, ond hefyd falle cyrff eraill i ddatblygu uh, mentre cymdeithasol hunan gynhaliol sydd wedyn yn, yn cefnogi datblygiad gweithleoedd newydd hefyd. Ond uh, o safbwynt ein gwaith ni'n benodol um, a llwyddiant um, ein gwaith ni o fewn um, y sector breifyd a cefnogi busnesau lleol, bod ni'n awyddus iawn i weld um, rôl swyddogion helo blod lleol um, yn parhau um, ymhellach na um, y flwyddyn ariannol bresennol um, ac yn awyddus i drafod um, dyfodol y gwaith yna. Um, wrth bod y swyddogion um, hynny a'n cyd-lynydd Dani wedi gweithio mor galed i ddatblygu'r gwaith yna, yn enwedig o fewn um, cyfnod mor heriol fel mae hi fusnesa ar hyn o bryd. Um, a wedyn o'n i'n sôn falle am gysylltu themau a, a bod ni eisoes wedi cyfeirio at byd addysg, um, ond bod ni'n awyddus iawn hefyd i weld llawer mwy o gynllunio a chydlynu pwrpasol yn digwydd rhwng um, swyddi um, a byd addysg a bod y cyswllt trwng datblygu um, sgiliau pobl ifanc a'r cyfleoedd gwaith yn y gymuned leol um, yn gwella hefyd a bod ni'n gweld rôl i'n hunain ac i bartneriaid i wella'r cyswllt yna um, a gwella um, dealltwriaeth falle busnesau a cyrff lleol. Um, o falle'r potensial i fod yn gweithio'n agosach gyda gyda myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg yn lleol hefyd. Os awn ni ymlaen wedyn falle i sôn am um, buddsoddiad falle Llywodraeth Cymru yn y mentre ei hunain um, a bod ni'n teimlo bod e'n bwysig fan hyn i nodi ein galwad um, eto o safbwynt um, yr angen am i safbwynt grant i'r mentre iaith o, o gan mil, um, ond hefyd um, bod y mentrau'n derbyn chwyddiant. Um, felly fydd, fydd um, y pwynt yma yn, yn y ddogfen yn, yn bwynt trafod cyson gyda gweinidogion a gwleidyddion dros y misoedd nesaf wrth bod ni'n edrych tuag at blwyddyn ariannol newydd um, a'r cyfleoedd a'r her, her, heriau sydd gyda ni um, a pa mor angen rheidol yw derbyn yr isafswm yma o gyllid i roi sylfaen cad arni ni um, ar gyfer y dyfodol. Os ymwydwn ni ymlaen wedyn um, i rhan arall o'r ddogfen, sydd falle'n pwysleisio uh, gwaith y mentre um, a'r gwaith anhygoel sydd wedi bod yn digwydd dros y misoedd diwetha um, wrth i ni ymdrin â Covid ac ymateb ac addasu yn gyflym iawn. Felly fe fydd nifer ohonoch chi wedi darparu gwybodaeth ac ystadegau um, i tîm Mick. Um, a fan hyn wedyn ni'n gallu pwysleisio ac arddangos y gwaith um, sylweddol yna o safon uchel iawn sydd wedi digwydd um, a'r ffordd i ni'n gweithredu, nid yn unig o fewn falle cyllid Llywodraeth Cymru, ond yn llwyddo i ddenu cyllid um, ar ben hynny o ffynonellau amrywiol iawn. Felly, um, Fe welwch chi o'r ystadegau ar y sgrin ar hyn o bryd bod Llywodraeth Cymru yn cyfrannu rhyw dwy filiwn a hanner mewn grantiau a- i'r mentrau i gyd, ond bod ni wedyn yn llwyddo um, i dynnu uh, rhagor o gyllid i fewn um, a dros 4 miliwn ymhellach um, sy'n mynd yn ei bron at rhyw 7 filiwn um, o bunnoedd o drosiant um, o, fewn, o fewn blwyddyn, sy'n dangos y gwaith sy'n digwydd tu hwnt i'n prif targed ni gyda Llywodraeth Cymru um, a'r cyfleoedd yna mae nifer o mentre wedi gallu um, mynd ar ei hôl o safbwynt datblygu mentrau cymdeithasol, busnesau eraill a phrosiectau eraill. Felly mae hwn yn dangos y gwaith anhygoel sy'n digwydd i fod yn tynnu'r ffynonellau yna i fewn a bod ni ddim yn or-ddibynnol ar un grant yn benodol a bod ein gwaith ni yn amrywiol iawn ac yn cyffwrdd â nifer o elfennau o fywyd ein, ein cymunedau ni wedyn. Felly eto fydd hwn yn, yn, um, yn darlun byddwn ni'n pwysleisio um, yn sylweddol gyda, gyda gwleidyddion um, a'r gwerth ar, am arian i ni'n cynnig i Lywodraeth Cymru hefyd, ond hefyd y potensial, fel o'n i'n gweud, i, i tynnu mwy o gyllid i fewn i'n cymunedau ni i fuddsoddi mewn gwasanaethau ar eu cyfer nhw wedyn. O safbwynt yym wedyn yy staffio mic sy falle yn yn cyd-fynd gyda'r sleid blaenorol, fe welwch chi yym bod canran sylweddol wedyn o'r swyddi arian yr yym yn cael ei ariannu gan ffynonellau y tu hwnt i yym grant tyfu a hyrwyddo Llywodraeth Cymru ychydig dros 70 y cant yym bod ychydig o dan 400 yn cynrychioli ein swyddogion hela blod lleol a wedyn um, rhyw 24 y cant yn swyddi o fewn um, cyllid y grant hybu a hyrwyddo. Felly, unwaith eto, um, yr ystadegau yma'n dangos um, canran o weithlu sy gyda ni um, sy'n cael ei ariannu gan ffynonellau amrywiol iawn, mae'r mentre wedyn yn, yn sicrhau ac yn tynnu i fewn yn annibynnol o grant hybu hyrwyddo Llywodraeth Cymru. Os ymwydwn ni ymlaen wedyn i rhai o'r ystadegau digidol um,

um, faint, yn, faint o negeseuon um, oedd y, oedd y mentre yn gallu cyhoeddi a rhannu, faint oedd yn ymwneud â'n gweithgaredde ni, a faint o ddigwyddiadau digidol oedd wedi digwydd. Um, chydig yn llai na 7,000 dim ond yn ystod y ddau chwarter cyntaf yna. Felly mae'r ma ystadegau yma yn, yn syfrdanol mewn cyfnod mor heriol a cyfnod lle oedd gofyn bod ni'n

um, sy'n digwydd ar hyn o bryd, ond eich holl, eich holl waith yn ystod y cyfnod um, dan sylw o safbwynt yr ystadegau yma, um, lle oedd yn gyfnod heriol i bawb yn bersonol um, ac fel um, swyddogion y mentre, um, lle oedd gofyn bod ni'n gweithio ar wasgar um, ac yn, yn, yn ddasi yn, yn sydyn iawn. Felly, fe fydd yr ystadegau yma yn ystadegau pwerus iawn wrth bod ni'n trafod ein gwaith um, gyda Llywodraeth Cymru, gyda awdurdod y lleol um, a gwleidyddiol amrywiol um, yn, yn dangos y gwaith da sydd wedi digwydd um, a, a gallu y mentre gan bod ni wedi gwreiddio'n yn cymuned i ymateb i anghenion lleol yn gyflym iawn iawn.